canada don end visitor to work permit policy court freeze thirteen bank accounts wey dey linked to suspected terrorists asuu federal goment don adjourn meeting till september 6 naija pikin samson ajao don win guinness world record for longest marathon riding ncdc don confam 48 mpox cases for 19 states and fct osimhen transfer move don spark debate among fans and friends alright make i dey use dat one dey welcome una on top dis weekend edition of tintini tori with baba future today di 31st day of august 2024 wey be di last day of dis month and to dey appreciate the almighty god for the grace and the privilege wey don give to every one of us say make we for be a witness of another beautiful beautiful weekend in good health and in sound mind country family how una dey how things dey move make i also use this one dey celebrate and dey wish every single person wey dey celebrate one or two or wey dey do their wedding today i dey wish you the blessings of life as una don sabi say na for here we go dey bring you plenty plenty informate and tories of matter wey don shele from monday go reach friday even till this early early momo alright plenty informate don dey plenty plenty informate boku for here my name never change my name na ogunyemi akinbusayo baba future if you don ready make we do this one again. alright the very first story of matter wey shele in the course of the week na inside canada this one carry us sharply enter canada don end visitor to work permit policy the immigration refugees and citizenship canada don end one temporary public policy wey dey allow visitor apply for work permit for inside canada di ircc dat one na immigration refugees and citizenship canada na im first introduce di policy for august 2020 to help visitors wey no fit leave di kontri due to covid-19 pandemic related travel restrictions anoda informate wey dey for here court don freeze thirteen bank accounts wey dey linked to suspected terrorists. di federal high court wey dey sit for abuja for friday don issue one order to take freeze thirteen bank accounts wey dey linked to one suspected terrorist henry okocha justice peter lifu na im issue di order following one ex parte ex parte na behind di party or behind di pesin wey di mata dey concerned ex parte application wey di department of state services dss bin file for di court come dey represented by im counsel yunus umar anoda tintin tori wey dey for here na im dey tok say asuu federal goment don adjourn meeting till september 6 di federal goment plus include di academic staff union of universities don. schedule one follow-up meeting for september 6 2024 di minister for education professor taye mamman na im yarn dis one afta di meeting wit di union leaders dem for wednesday for di federal ministry of education. make i sharparly give you another one wey dey for here naija pikin samson ajao don win guinness world record for longest marathon reading samson ajao wey hail from osogbo don set new guinness world record for di world longest marathon reading allowed challenge di 27-year-old read for 215 hours come beat di former record of 124 hours wey wey rizbae isakov from kyrgyzstan bin set for 2022. na on top tintini tori with baba future na for dem na still tanda anoda informate wey dey for here na im dey tok say ncdc don confam 48 mpox cases for 19 states and fct di nigerian centre for disease control and prevention don tok say 48 confirmed mpox cases na im dem don record out of 868 suspected cases across 37 local government areas for 19 states plus include di federal capital territory. The last informate wey dey for here na im carry us sharply enter in, inside the exciting world of sport. Osimhen transfer move don spark debates among fans and friends. The future of the Super Eagles striker Victor Osimhen don scatter ground for fans and im friends on top im next career movement di report wey we for gada be say osimhen wey be di current african footballer of di year don choose al ahly for saudi wey dey make di napoli forward fans and im friends dey guess im next movement during di transfer window. alright now with dat sport tori i go dey say my bye byes on top tintini tori with baba future dis weekend edition of course we go dey bring you another plenty plenty informative next weekend make you no miss that one and una go still fit follow us on top all our social media platforms on top tiktok instagram youtube and facebook for the handle at baba future underscore on air if you enjoy this one make we do another one next weekend my name never change my name na ogunyemi akimbusayo baba future make i dey use this one dey celebrate and appreciate our ogas dem especially are samuel ibikunle arugbo boys for the opportunity wey im don give to hundred youth for oyo state for the master class training wey dem dey do wey dem dey do now now now we appreciate you we celebrate you and we pray say every of your heart desires go come to reality until next time una bye bye you.